Биһи сторонабыт. Биһи эттибит. Пахомова Любовь Семеновна география кафедратын доценабын. Мен географияға каһабыта география каһабытыттан аҕай санаабын этиэхпин баҕарабын. Бастатан туран биһи географияға урут сахалыы үөрэтэр этибит. Аны билигин кэмҥэ суох диэн учууталлар эппиттэрин этэбин. Баҕар бэйэлэрэ биэтиэхтэрэ. Аан бастаан биир кини бэһис кылааска кинигэлэр таҕыстылар. «Родной край» диэн проект сүнньүнэн Ираһакина Ольга Миленкина салайааччылаах бэһис кылааска интегрированнай предмети таһарар көрбүт буоллахтаах оччо холобура аангастан земля моя ангинская мой край мой ташинский диэн ити кинигэлэр биллэн турар улахаттар ол гынан баран мин онно биири этиэхпин баҕарабын манна үлэлээспит дьоннор баҕар бааллара буолуо саха тылын учууталлара да или биологтар бааллыахтаахтар сахалыы переводтанара буоллар диэн ону мин билигин чурапчылар кытта үлэлиэбиттээбин сахалыы оҥоруоҕум диэбиппэр дьонум наһаа ырыттаталлар Хахали хатаан буруйбат курдук. Хуруйаларын ыарырҕаталлар, нууччалыы буоланна хуруйбуттарын билэ редакциялыахха наада. Ону учуутал да өттүттэн, перевод өттө сүрдээх ыарахан диэн этиэхпин баҕарабын. Ол да буоллар үлэлиэххэ наада уонна онно ол кинигэлэрин перевод тылларыгар диэн этиибин киллэрэбин. Аны туран балаана то Иккис этим туох диэн. Ити Дьокуускай Якутск город мой диэн мин кинигэлээхпин. Ол кинигэбин сахалыы Григорий Николаевич Максимов биһи учууталбыт сахалыы переводтаан биэрбитэ. Ол кинигэнэн билигин айыы кыһата хаһыс да сылын үлэлии сылдьар. Ону кыайан бэчээттэбэппит. Аны туран була мин бичиккэ бараһарбытым.

Ол слова сүнньэ эмиэ Григорий Николаевич Максимов тоҕуһан үс сыллаахха таһаарбыт словарьар олоҕуран уонна бэйэтин учуутал уопутуттан. Ону Тоо Деревновны, ити биччик издательствоны кытта сахалыы таһаарарын өссө чиҥэтиэххэ наада, хайда ара механизмнарын мин финансовый тылын билбэппин. Ону кинер аккаастаан испиттэр. Ол Матрена Васильевна эмиэ аккаастаабыттара, миэхэ эмиэ Дьокуускай мин куоратын диэн аккаастаабыттара. Ол иһин бичиги кытта өссө үлэлэһиэххэ наада диэн бастаан бэйэлэрэ эппиттэрэ биэс сыллааҕыта миэсийэ буолбутугар бэчээттиэхэйин диэн. Онон ити мин баҕа санаам биир этиим диэн бичиги кытта үлэни сахалыы кинигэлэри бэчээттээһиҥҥэ күһүттүөххэ наада диэн. Уонна оттон ити ону таһынан балана маннык биир кыһалҕа курдук буолла. Мин студеннары кытта үлэлиир дьоммун боростуой баа боппуруоһу ыытабын. Паас биш кистина, хостина, хахалыы этин ырыал, ити тугуй диибин. Ону бу тыа оҕолоро ону хаҥаралбакка олороллор билбэттэр, биир-икки киһи нэһилиэ ытан таһаарар. Ону была туох диэн таарыйын, бары ihe тыа оҕолоро бытаххыт да оҕолор, ihe оттооботкут да диибит. Туох биһиги тыа оҕолорбут оттубут ол гынан баран Мэччирэп уонна Ходуһа диэн тылы билбэттэр. Онон туох диэри гынабын? Ол сынан оҕолор билигин наһаа нууччалыы хаҥараллар уонна балына оҕол иһин балана сибээс баар буолуохтаах атын дисциплиналар бэйэлэрин иттардылары Перевод хайаан да наада диэн түмүккэ этиэхпин баҕарабын. Это түмүккэ диэн бу биир санаабын сөп. Онон эти өссө биир бэйэм тула тулалыыр эйгэбитин кэтээн көрдөх уонна Бурятиях жамын мамыт диэбиттэрэ. Иһи сахалар сахалыы хаҥаппат эбэттик диэттэрэ. Өйдөөн иһиттэ, онтон неден эппиттэргин онно сахаһыкка аахпытым. Онтон балана өйдөөн истибитим, билигин да өйдөөн иһиттэххитинэ телефону ылаллар, кэпсэтэллэр, ойдөөн истиҥэ. сахалыы хаҥаран иһэннэр нууччалыы хаҥараллар нууччалыы хаҥаран иһэн сахалыы хаҥараллар ол иһин была биири этиэхпин баарабын бу биһи педагогтар өйдөөн көрөр бүт буолуохтааххыт педагогтар бары ол санын бу или сахалыы хаҥырханат или нууччалыы онно көһөөдүн ол иһин оҕолорбут эмиэ буккуллаллар ааһырдыастаан бэйэбитин бэйэбитин сахалыы хаҥарарга үөрэниэхэн хата пока Ой, хас Рона этээргимитин биир да тылы нууччалыы кылыппакка хаҥаран иһэбин диэн иһэм ити биир тылы кыбытан истим. Итинник ол иһин балана бастан бэбит ис культурабытын сахалыы тылбытын төлөпүөннэн да кэпсэтэрбитер күннэҕэ да олохпутугар тутумахайын диэн Миха этингэтиилээхпин онна перевод словардары онна кинигэлэри салгыы перевод